Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Footcare and Wellness Centre, Dacia Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Kimbo, distributed by Fasens Beverage Imports Company, Pizza Hut.

Joseph.
Melanie.
Kif inti?
Kemm qed nieħu biex qiegħed hawnhekk? Qegħdin il-bot, qegħdin żewġ. Qegħdin il-bot, il-bot.
Ma wara ħatin idejk, kek, kek, kek. Ġifiera, kif inti?
Jiena tajjeb ħafna.
Qatt ħadd qallek kemm inti sabiħa. Oh, stop.
Jiena nista' ngħidilek ovvjament. Ġew, aħna l-ewwel nett Inti sinonimu ġifieri mat-televiżjoni Maltija, ilna narawk żmien twil. Trid tkun taf kif bdejt?
Għax hemm ċajta magħha, mhux ċajta verità ġifieri. Daka kont ndoqq jiena ma' Vince Fabri, kont ma' kien hemm insomma ma' Oliver Friggieri u Vince Fabri bħala mużika letterarja serata. U insomma u darba minnhom kont kelli Land Rover jien kont ferħan biha ġifieri Defender minn dawk il-kbar. U darba minnhom kelli puncher U peress li jiena ninqala ħafna biex insewwi l-karozzi. Eħna nimmaġinak ħafna. Għamilt xi tliet sigħat nistenna ehm, dak iż-żmien ma kienx bħallu, ovvjament il-tattowing biex jiġi għalija. U fil-front ċempilli Vince Fabri. U mm. għalli jisma għalli ehm, se jkollna programm ġrid jismu Xarabank. Tixtieq u niftakarni għetlu erba kelmi zbieħ bil-Malti, speċta inti biex serta, qed tarani hawnhekk ili tliet sigħat nistenna kien ix-xita kollha kien bħal. U U qed tiċċajta fuq hekk, speċa għalli le għalli vera vera għalli jismu xara bank, xara bank. Hekk bdiet xara bank. U inti mort id-doq.
Umbat mort indo jina xari toppu. Fil-fat, kont kont kont etni gradu dak iż-żmien u kienet xi ħaġa kbira li għandek avukat bit-toppu li bes is-sidrija kienu modna għadak bohemian hekk bil-ħafna kuluri, tipek sidrija sikkata minn wara ovvjament biex Mal-body f'dak. U hekk taf kif. U jdoq il-violin, kienet xi ħaġa. Differenti. Differenti. U allura ovvjament gustu musu hekk. U allura kienet ovvjament. Student.
Eh, bħala dal-avukat li mhux libes sut bl-ingravata dak iż-żmien. Isma' inti minn dejjem kellek din l-enerġija kbira li tira. Ara jiena.
Kamra u ġennina. Eħanejlek jiena ma kienux jafu l-ħani twilet. ommi kienu ħasbu li ħajkollhom. Tewmi. Eżatt, imma meta mhm. fi żmieni ma tanċilu ġifieri. Ħamsin sena ilu fuqhom. Ma kellhomx il-teknoloġija tal-lum u allura ah. l-ommi qalula li ħajkollha a breach baby. Ġifieri baby li joħroġ minn saqajh kbir. Ġifieri l-mamma f'disa' xhur. Ma kienx taf. Qatt ma kienu jafu li kellha twins. Lanqas xejn, le.
U l-mamà weldet normali? U l-mamà infatti, u kienet bħala briċ, u allura peress ma kienx jaf li twins għax kieku kienet tagħmilha ċesarja, weldet normali. U l-ewwel ma twildet. Laqas għadhom jagħmluha llum il-ġurnata kważi kważi. Eh, eh. Imma hekk hi.
U l-ewwel ma twildet wara ħafna, damet ħafna biex titwieled, twildet oħti. U peress li missieri kienu ħames boys, u Karmena tal-Mosta, tal-Kitkuti Karwana tal-Mosta, anka l-ewwel neputi tagħha kien boy, kif ħarġet girl? Imma missieri mar iċempel mill-aktar antiki u hekk u qallha, Għandna girl! U l-Mosta kollha f'Ken Trott Salib kulħadd jaf li għandhom baby girl, il-familja Ketkuti Caruana. F'daqqa waħda jirrealizzaw illi hemm ieħor. U jien kont blu qed nifga, ġibduni bil-forceps, jiġifieri U kont żgħir ħafna għalhekk ma rawniex, x'kont żgħir ħafna. Il-lampi. U ħarġet is-sister dak iż-żmien sister u qaltlu Mister Ketkuti, congratulations. Qaltla qaltlu għandek baby boy. Alla sa li għadni kemm qed il-mosta kollha li għandna baby girl. Qaltlu le għandek tnej. U ħassu ħażin missieri u minn dakinhar ma reġax kellhom iktar tfal. Għaliex? Għaliex kont l-iktar baby mqareb tal-ward, kont inqajmilha l-ward kollha. Għandi anke qasma, mhux dit hawnhekk imma għandi qasma oħra hawnhekk illi baqgħet hemmhekk għax oħti kienet dejjem, kienet dejjem kwieta kif fejn kif tpoġġiha toqgħod u jien iktar ritratti tiegħi dejjem qed niġġenbed minn wara l-bangi. Jekk tgħidli dwar minnhom, ommi qaltli kontilha tarax hekk u qaltli tħabbatx rasek u Min jaf xi tħoss. Għadni nifta għadni naħliflek melini għadni niftakar. Eh. Xi pum! U fqajta. Dak it-tejx kont din qareb ħafna. Le, le, għajdli x'għajdli il-ħsieb li għaddilek dak il-ħin. Għax la taj, għax jien għandi kolli difett xi kultant, jekk Eh. tajli tagħmel xi ħaġa, Eh. ikolli erġ kbira biex nagħmilha. U dik kienet waħda mill-affarijiet. eh, Kont insakkar l-ommi barra, U sakemm ma tgħaddix idea x'kien għandha l-bieb u kellha l-ħadida fissa kif qed tħalliha miftuħa. U sakemm ma ġġiblix il-pakkett tal nista' nsemmi l-isem għax nista' jiġi reklam. Ħelu, eh. Tal-ħelu, ma kontx niftħilha. U ġifieri. X'jiġifieri, kont ħa nsakkarha barra. Eh, mela, u darba minnhom. Kemm kellek żmien?
Darba għamiltilha, imma darba qlajtha xi mbagħad id-darba ta' wara ntgħallimt. Darba minnhom xtratli dal-pakkett tal-ħelu, għaddituli minn bejn il-ħadid, taf kif tan-1970s, hekk, Imma ma ndunajtx illi kelli nieklu. Allura mbagħad mort kaxkart is-siġġu minn ġewwa u tlajt fuq biex niftkilha l-bieb. Eh, żgur għax imbagħad ħadithulek.
U ovvjament mhux talli ħadithuli, talli qlajt xebgħa minn dawk il. Dak it-tip, jew kont nistaħbilha ġol-cupboards u jitwerżaq u tgħajjat fejn hu t-tifel, fejn hu t-tifel u jiena hemm ġew u mbagħad noħroġ. Kont imqarreb ħafna meta kont żgħir. Fil-fatt,

Dejjem kienu. Jkun li kont imqareb ħafna għax qisek dejjem ħassejt li fid-dell tagħha allura ridt qisek dejjem tiġbed l-attenzjoni? Jista' jkun. Jista' jkun.
Il-verità hi li oħti dejjem kienet tqisha tieħu ħsiebi, dejjem kienet il-galbata, dejjem kienet dik il-waħda li jkollha pereżempju jekk għandna għax kienet libisna dejjem l-istess ommi. Imma sew min. Eh, imma pereżempju jiena dejjem naqta' żip. Allura qabel ma noħorġu dejjem naqta' żip, imur imur nagħmel pipi u naqta' żip u tterġa' tbidlilna tnej li aħna. Jiġifieri mhux ta' posta.
Eh. Għax b'xi mod għax hekk. Bl-għaġla eh, bil. Dak it-tip jiena, jew hekk għandek għandek il-basket tal-iskola toħtipu li u tiegħi il-handle kollha mgerma. Il-copybooks, t'oħti kollox isek qed tara tal-girls u jiena bil-ħofor fih għax inħasar bil-bżieq. Kif kienet il-handwriting? Ommi kienet tgħidli biex tgħallimt nagħmel il-letter C, ta' ketkuti C, il-kalvarju rat. Infatti kienu jgħidu dejjem. M'hemmx tagħmel waħda brava u l-ieħor mhux daqshekk bravu. U dik kont ħossok meta kienu jagħmlu dil-comparison. Eh, il-verità, il-verità kont kont inħossana. Jiġifieri ma kienet tiġi waħedha fis-sens li oħti kienet u baqgħet u għadha very brillant, brillant insomma, no pun intended, imma vera, dak it-tip li ma tistudja xejn u tiġik l-ewwel. Jien I don't rate myself bħala bnem intelligentissimu, jiena li għandi għandi perseveranza kbira, għandi drive kbira għax ġejja mill-fatt li jiena għedt isma' eh, jekk jien minix daqshekk intelligenti, imma b'xi mod jew ieħor eh, jiena rrid nasal fejn rrid nasal. U allura hemmhekk ikollok dik id-drive infatti Ma kontx għaddejt, dak iż-żmien kellna l, kont tgħaddi għal San Alwiġi mill-airport, tmur San Alwiġi jew tmur fil-private schools jew tmur, u ma kontx għaddejt u kont ħassejtha ħafna. U mbagħad kont iddeċidejt illi jiena ma nistax ikun nibqa' hekk u rrid, u kont nippuxxja ħafna lil nifsi, jiġifieri jiena jekk għandi difett, u difett, dan huwa difett narah jiena fil-karattru tiegħi, huwa illi I am very harsh with myself. tikkritika ħafna. U xi kultant inħares lejn il-mera u ngħid ngħid bravu Joseph, bravu, sejjer tajjeb. U nieqaf u ngħid Ma le tajjeb, fadallek x'tagħmel, fadallek x'tagħmel. Jiġri qatt ma jien kuntent bil-achievements tiegħi għaliex. Malfej taħseb, minn fej ġejja taħseb. Għaliex dejjem xtaqt li nkun aħjar pereżempju, mm, ta' kont żgħir jiena kont bullied ħafna, għaddejt mill-perjodu ta' mqarbezza kbira,

jaħbu li jqasmu ħil xuxin u jiena nipprova nieħdu ma se nieħdu qatt u dak iż-żmien tħossha. Kont inħossni ħafna waħdi. Kont żgħir jew kont.
Ma kontx kbir ħafna, imma lili ma mhux minħabba s-sajz.
Kien jgħiruni għax inti gej, mhux gej minn dak iż-żmien. Ġifieri inti ta' Età żgħira kont. Eħe, eħe, kont inħossha, kont inħossha, speċjalment jekk jgħiduli għax hawn pufta. U kont inħossha ħafna. Kienu jgħidulek. Ma xiex inhi pufta.
U kont inħossha għax iddoqq il-vjolin u allura inti sisi. U l-iktar li kont inħoss imma għaliex kont inkun dejjem qisni waħdi. U allura dejjem ġejt jien. Meta kont żgħir ma kellekx ħbieb? Ftit li xejn.
Meta inti ma tkunx il-cool, u mbagħad kelli bdejt per di b'nuċċali, u mba. Meta ma tkunx cool, tkun ma ke, missieri ma kellux karozza. Int kellek, kellek in-nuċċali. Kelli n-nuċċali u ma kellniex karozza. U allura ġieli per eżempju f'attivitajiet, illum, illum forsi wieħed ma jifhimhiex di, imma fi żmieni, Għax illum kulħadd bil-karozza, u jien m'għandix karozza llum. Dak iż-żmien jekk inti għandek għandek persuna li huwa teacher, missierek kien teacher u mhi ma taħdimx, għandek żewġt itfal fl-istess ħin, private school, mbagħad bil-vjolin u da, ma il-paga ma sservix. U allura ma kellux flus biex jixtri karozza missieri. Allura ġieli pereżempju jekk irrid immur jekk għandi mmur l-iskola m'għandix min iwassalni jew irrid forsi jwassalni xi ħadd. And there you go, għandek dak il-week eh, u da kollu kien wassan ġiri u kont u kont inħossa ħafna, kont nibki ħafna. Kien kien iħossok
inqas minn ħaddieħor. Ejja, kont inħossna ħafna kun ngħidlu ma da għaliex ma eh, għaliex ma nix karozza. U ma mi keltajli Għaliex aħna biex inti tkun tista' tmur tistudja, ma nistax ikollna karozza, niftakar. U kont nifhimha, imma kont inħossha xorta waħda. Jista' jkun li llum il-ġurnata inti għandek drive kbira, vera, imma jista' jkun li llum il-ġurnata hemm dak it-tifel żgħir ġo fik li kien bullied u kien iħossu li għandu inqas minn ħaddieħor, allura llum il-ġurnata meta tħares fil-mera tgħid proset Joseph, proset Joseph, imma mbagħad tissawwat u tgħid iktar iktar għax dejjem hemm dak li ngħidulu dak l-inner child li inti qisek għadek trid turi lil kulħadd. Eħem, ara.
Li inta. Xi kultant missieri jgħid l fejn taħdem daqshekk, il-min il-min il-min titpressjona, missieri vera mm. cool, vera faqa, għandu kważi 80 sena ma vera bbażjat inħobbu daqsaw lajnejja. Mm. Il-verità hi illi meta inti jiena ma ta' 15 ma bqax iktar sana Luigi u rrid timmur eh, il-junior college. Mhm. Eh, rrid timmur hemmhekk biex biex għaxet qed issa jiena Irrid, irrid ninbidel, irrid ninbidel. Ma jistax ikun illi jien ma jkollix ħbieb, ma jistax ikun li nkun bullied, ma jistax ikun inkun an outcast, ma jistax ikun. U mort u niftakarni, niftakarni jgħallmuni jgħallmuni l-klim baxx bil-Malti, dak it-tip, dal-ħbieb li kont bdejt nitkellem nitkellem. Ma tiġi għamilt. Għax kienu, mela, u mbagħad għara bdejt nipprova nitgħallem kif ngħid il-kelma hekk u l-kelma hekk. u mbagħad ngħidha taħrab lil xi darba d-dar bir-rabja u ommi tgħix kemm twerżaq, imma mbagħad ġej inbdilt kompletament, ġifieri literally the ugly duckling, jiġifieri mbagħad bdejt ngħabbi tfajliet sbieħ dak iż-żmien. Eh, ġifieri anki bħala s-sesswalità tiegħek you played it, jiġifieri. Yes, yes, yes, assolutament.
I'm a man, probabbli għamilt il-contact lenses. Għamilt il-contact lenses, konna nqobbihom, jaħlu m'għajnejja.
Eh, umbat. No, don't do it. Jina għet nsemmi għaddi ta' nuċali għax fi zminna xaħna parti għazi l-istess età, in-nuċalijiet, mumiex in Ma nafx ta' kem l-istess età xina għazar minnek sew, naħseb. Urlem, ah, inti ikbar minni, all right? Tamma, naraw naqra, dan statement sek, xaffarijiet da. In-nuċalijiet dak iż-żmien. Kienu koro. Oh, jina kelli nuċċa li isu television. Għadit u tal-plastik bil-lenti daqsek, għajnejja zibġa warajom illum il-ġurnata ġmil. Allura jina inħoss l-uġieħ tijak għax jina ugly duckling kont. Eh, eh, eh, vera sens tal-kelma. It was a complete transformation, ta' ġifri anka anka character wise, iva. mbagħad imbdilt, etajt kompletament minn dik il-sort of environment li kelli u mort to a new environment. U hemmhekk fej imbagħad eh, bdejt nagħmel ħbib differenti. Kellek il-girlfriend.
Eh, Eħe, u mbagħad.
Meta kont l-oħra. kont mal-girlfriend, kont tħoss imma Le, li jiena- jiena- something's not right. Jina, jina nista' ngħidlek illi mbagħad meta beda xarabank, kelli l-isbaħ girlfriends li qazza ta' wieħed ikollu. L-isbaħ girlfriends. Dak iż-żmien meta beda Xarabank kienet A kbira, kien il-boom tat-television u eh, kien kien ikun live, live live, jiġu n-nies b'udjenzi kbar fih. U fl-aħħar tal-programm kont tħossok vera famuż għax kienu jibqgħu hemmhekk, joħdu ritratti Kemm miegħek. kellek żmien?
Kellna kelli xi 22, 23.
Ah, ja. U hemmhekk allura kemm kienu jibqgħu it-tfajliet hemmhekk eh, U, u kelli l-isbaħ tfajliet, sbieħ minn barra u sbieħ minn ġewwa, it was, it was a beautiful evening, imma jien, jien, u ngħidha b'onestà kbira di, jien qatt ma għext gidba, jiġifieri jiena sal-ġurnata sa meta iltqajt mal-ewwel boyfriend tiegħi, Jiena dejjem kont nemmen li jiena għandi ikolli tfajla miegħi li wara jkun ngħid mm, di ma toġobnix għax bjonda, mela naħseb jiena ġbuni il-bruni. Mm. But leta mhux il-bruni, jiena naħseb li ġbuni b'sidrom naqra iktar voluminus. Eh, eh. But ma naħsibx li għalek, naħseb li forsi il-tfajla li aktar irqiqa u iktar forsi Wow, jiġifieri ma kienx ma kienx iħossok tajjeb, allura dejjem tajt. Eh, għaliex fi żmieni eh, dik verità, l-arfin dwa istat sesswalità ma kienx bħalma kien llum. And this is the truth, ġifieri inti ma kontx eh, jekk inti jekk inti bniedem li inti gay, Inti tħobb raġel ma jfissirx li inti ħa tilbes ta' mara. Ma fiha xejn ħażin lanqas li tagħmel hekk. Imma probabbli dak iż-żmien. Dak iż-żmien għall-ommijiet inti ħa tkun bil-libsa u ħa tkun bil-handbag. Għax iż-żmien tiegħek ħafna qabel tiegħi.
Sa kif ġejt dħalt ġo fija? One one. Ma nistax noħroġ minnha di. Ma ver, dik il-verità. U meta mbagħad ovvjament intqajt mal-ewwel partner tiegħi. Irrakkontali.
Meta l Mister nirrakkontalek kollox x'għamilt, għamel. Le, le. Imma
meta l-tajt kellek xi 24, mm. ċaġek.
Għax jena ħajti għem imlija, fiku kun għamlu film, ħajti, oh. jikollok xaxar sikwi. Ġennen id-direttur, imma msomma. Meta l-tajt ġifiri ma l-ewel boyfriend tijak, Did it take you by surprise li ltqajt ma' raġel u ħassejt u ħassejt l-attrazzjoni lejn il-persuna? Kif ħassejtek dak il-ħin? It did. It kienet kienet whirlpool ta' emozzjonijiet. It did u fl-istess ħin ħassejt relief kbir, ħassejt. Hmm. Oh, u ma għed, għadni nitħaq di għaxna, niftakarni nara l-film, nara film tal-imħabba. U hmm. kien Serendipity. Serendipity kien jismu. U daw kienu kellhom illi meta meta kienet li meta vera tħobb xi ħadd u tbus it-tella saqajt minn wara. U jiena bdejt ngħid. Jiena qatt ma tellajt saqajja minn wara. Mela jiena, u, u bdejt ngħid imma xi tħoss meta tħobb għaliex jagħmlu dilha kollha fuq il-bews. Meta tbus li xatt.
Eh, għax għax. Ħossiex di. U nipprova, u nipprova, u nipprova. Meta mbagħad kelli l-ewwel darba bewsa ma' raġel, eh, it took me by surprise, but Itfelt Home. Home.
Itfelt eh, a million dollars bejt inħossni em, jisni qiegħed fuq kometa eh, u qed intir mad-dinja kollha. The, em, the world found its balance. so- Yes, Ah, u u għax jinek mamul, ġimgħa wara qed l-ommi. Ma għax noqgħod naħsibha darbtejn u għadni niftakarni, għadni niftakarni norqod u ngħid jiena ħanqum l-għada filgħodu. Jekk ħanqum ferħan, Mela allura the answer is there. Jekk jiena ħa nqum għamilt xi żball ngħid ok, m'hemmx x'tagħmel għamilt żball. Next girlfriend. Eħe, next girlfriend.
Imma qomt għada filgħodu qed intir mis-sodda. B'saqajk fuq wara.
Saqajja t-tnejn hawn fuq. Nidħol ix-xogħol and it-tfel. U għadni niftakarni f'ħdej il-lights tal-fgura ta' Żabbar Road fil-Land Rover, Ok, fine. This is my life. And I'm proud of it u ħa nidħollha. U l-vantaġġ kien, għax ovvjament dak iż-żmien tibda tibża' ħafna u tibda tgħid min nies se jgħidu fuqi kont bdejt nippreżenta dak iż-żmien fuq it-television għadni niftakarha ċara għax dak kien fil-Milied tat-2000 u fit-2001 bdejt nies ta' veru nippreżenta u bdejt ngħid x'se nagħmel? Ħa nħbi jew inkella ser serna ngħid ngħix ħajti. U l-ewwel partner li kelli u urini bliktar mod onest u bliktar mod sinċier illi you should live your own life. M'għandikx għalfejn tiddejjaq, u għandikx għalfejn toqgħod tagħmel daqq ta' trombi biex tgħid isma' jiena gay, jiena straight. Ħadd min hu straight ħadd ma joqgħod joqgħod jgħid jiena straight, jiena straight. Just uri bil-ħajja tiegħek dinjità u rispett u uri li inti kapaċi daqs ħaddieħor fejn is-sess ma jagħmel l-ebda, l-ebda differenza. U kburi, kburi li jiena qatt ma ħbejt, filli dejjem għext il-ħajja tiegħi kif ridt jien. Jiġifieri, u din nemmen illi t-telespettaturi, għax ovvjament m'għandix dubju t-telespettaturi jibda wieħed jinduna, apprezzawha ħafna, japprezzawha l-onestà, l-onestà mat-telespettaturi għax aħna bħalek Melanie, we are a people's person, jiġifieri inti ma tistax toqgħod taħbi. U dik hi xi ħaġa li konvint li matul is-snin il-poplu Malti u Għawdxi apprezza. U apprezzajta jien għaliex għext u nerġa' ngħidha. L-awtentiċità ta' persuna.
Għaliex at the end of the day, int, sa klixe imma din hija vera u nista' ngħidha jiena għax jiena, int x'int u int min int, ma tagħmel differenza ta' xejn. L-importanti li ġewwa għandek dak l-ispirtu ta' Joseph jew ta' Melanie illi deep down, bid-difetti kollha li jkollna, essentially you are a good soul. U dik nemminha, jiġifieri jien taqbiż li ġieli u ġieli niżgarra naqra u ġieli imma deep down inħossni u għan-nirġa' għal dak li kont qed tgħidli inti, dak it-tifel iż-żgħir l-imqareb, illi rrid juri l kulħadd illi hu mhuwiex ċapsu, eh, illi għandu guts biex ibigħ, eh, illi imma irid jibqa' dejjem dak it-tifel twajjeb illi jipprova kemm jista' jkun il ta' madwaru jagħmilhom feeling good and feeling mhm. happy. Jina dik hija, jina ehm, jekk fl-aħħar ta' ħajti Jibqgħu jiddeskrivuni bħala dak il-Peter Pan, dak it-tifel żgħir imqareb. Peter Pan, no, Peter Pan. Hekk inħossni 100%, ma mhux ma Tinkerbell. Tinkerboy. Aw, Tinkerbell. Tinker kampnar, kampnar. Mela, kompli għax nejt ħafna jien. Le, le, le, le, le, jina nħallik tajt għalbi dal-podcast tijak. Nasib il-mami tijak imma kienet taf. Meta mor tajdila. Il-mami. Taħseb ma kienieċ taf. Għatma Ommi naħseb ma nafx kienet taf jew le, naf li għal-bidu kienet diffiċli għalija biex taċċetta. U papa. Jiena jekk qed jismawna forsi nies li għadhom ma għamlux il-coming mm. out tagħhom. Mhm. Eh, nilhom, isma' tox inkwieta ta' kulħadd kienet diffiċli il-coming out u tifhem il-ġenituri wkoll li illi għalihom tkun xi ħaġa xi ħaġa eh, forsi ġdida, xi ħaġa forsi lumna inqas imma xorta when it, when it hits home, xorta. So, m'għandekx għalfejn tiddejja u tibża. Titkellem, you have to talk these things eh, and iron them out għaliex meta mbagħad mommi jiena tkellimna u il-papa il-papa headmaster il-papa mal-ewwel eh, ħada, il-papa ma dametna iktar. Ġifieri ġili kelli. Timmaġina l-kontra u eh, isek.
Eh, eh, ġili kienet titfalli lil mambirek fuq il-imħadda, mhux ġili ħafna drabi l-ħin kollu kont indawar l-imħadda bil norqod. Il-Bibja. Imma illum il-ġurnata nemmen li ommi taf li ir-rispett ma jiġix mhux ibbażat fuq sess. Iva. Ir-rispett huwa bbażat fuq valuri sbieħ li inti titgħallem bihom, li titrawwem bihom u li tipprova kemm jista' jkun tħaddan matul ħajtek kollha. Kif inhi r-relazzjoni tiegħek m'oħtok? It-tewmija. Ħobba daqs dawl l-għajnejja, ġifieri meta konna żgħar kien qed nieħu ħsieb hi, illum nħobb inħossni kburi nieħu ħsiebha jien. Vera happy wkoll illi għaddiet minn perjodu diffiċli ħafna oħti. U meta jgħidu li t-tewmin iħossu, emnuni vera iħossu. Vera. Jiena darba kien hemm kien hemm inċident, kont tlajt U ħabib tiegħi ried jurini il-Ferrari. Milan. U għadda għalija u qalli u kellna mmorru dakinhar bil-Ferrari biex immorru nibqgħu sejrin u nagħmlu. U tlajt biss biex nidħol f'din il-Ferrari. Tlajt Milan biex tidħol f'din il-Ferrari. Dak kien tlajt pereżempju l-Ġimgħa filgħaxija u kont ħa ninżel il-Ħadd filgħaxija, ġifieri jumejn. Il-Sibt filgħodu meta għadda għalija, jiena ma ridtx immur miegħu da fil-Ferrari. U qal li ma perke, għedtlu mhux qed inħossni tajjeb, ma għaliex, għedtlu x'mhux qed inħossni tajjeb. U għadni niftakarni ġifieri sojjina ta' ġifieri minn dawk it-tip li żiemel ta' trott ġifieri jiena jekk tiftaħli l-bieb ta' barra nkun il-ħin kollu barra ma noqgħodx id-dar għax is-saqaf kif tgħid int ommi dejjem jaqa' fuq rasi. U skont kif tgħid ukoll ommi għax dejjem tgħidli hekk żiemel ta' trott. Meta kont żgħir l-aħħar ħaġa mhux good night Ma, fej se mmorru għada? Dak it-tip. Umbagħad kont naqla xi ċamata għax inqajjem l-oħti li tkun ġenerali. Anyways, u dana għadditek u jina u ġej lura eh, il-ħadd fil xija iċċempilli ruta majra. Eh, u ruta majra tgħidli kif joħtok? Jiġifieri inti x'għamilt dik il-ġurnata? Dik il-ġurnata kont strumblat, jiġifieri bqajt hemmhekk, kelli xi ħbieb oħrajn li ma mortx ma' dal-persuna li u kont jiġifieri id-dieħel ġo Ferrari.
U ma mortx. U ma mortx.
U fl-għexija għedtilha oħti, all right, jien xi. U niftakar instarmet naqra Ruth għaliex Indunat li jiena ma kont nafx. U jien bej m'għamiltx kien ħsieb, kont għadna żgħar aħna, kelli kelli xi 27, 28, kont għadni żgħir. Bej, u insomma, to cut a long story short, meta niġi lura Malta kif kif jinlandi l-ajruplan, inċemp lil missieri u missieri qalli li oħti qiegħda l-ITU, kellha kellha pancreatitis u damet xahar l-ITU. U naħlifilkom illi d-dwejjaq, meta jkollok id-dwejjaq ġoloq ġewwa fl-istonku li qisu ma stajtx nispjegah. U tiġri anke sal-lum, ġieli jkolli xi kedda ma' xi ħadd u nieħu kedda pereżempju, ġratli xi ġimagħtejn ilu, u tibgħatli oħti, Int kollox sew? Tħoss, tħossu 'l xulxin.
Iva, għala? Le, le, għax qed inħossni naqra hekk. Lanqas jitwemmnu. Inħobbha ħafna għadha kemm iżżewġet issa f'Jannar, jiġifieri ta' 51, iżżewġet u sabet l-imħabba ta' ħajjitha and. Wow, it's never too late. And I'm very proud of her, jiġifieri għamlet żmien li kienet ħxinet ħafna, illum naqset ħafna. She is, she is a beautiful soul, oħti. Jiena dak kollu li għandi llum għandi għandi għaliex grazzi lilha. Ħa ngħidlek għaliex. Għaliex ta' 13 meta kienu jibbulijawni ħafna f' 12, 13, oħti kienet diġà one of a very promising musician u kienet iddoqq il-vjola li ftit nies idoqqu l-vjola. Jien bil-vjolin, kont anke niġi bulid minn kien jallimni u hekk. Anyways, jien dak iż-żmien kont għadni la jien daqshekk bravu, u oħti kienet tgħidilhom, u kulħadd kien iridha biex tmur iddoqq. U kienet tgħidilhom jew jiġi ħija miegħi jew inkella ma niġix jien. u dejjem kienet kaxkarni magħha. U that was the way, meta mbagħad rani xi ħadd u mbagħad għani ma' Vince Fabri. Firi, li kieku ma kienitx xi li sadina kienet se tettajt isma' jiena jiena tajba in my own right, ma ġewni. U allura allura llum il-ġurnata I owe her a lot, ehm, inħobba ħafna, u meta kien ħobba nħobba vera. Firi, forsi ma tantx ikolli ċans li ngħidla li nħobba, imma Iġġenninni xi kultant, eh, ġifieri, jiġifieri kull meta nsifha rrid nixtrilha xi ħaġa, u rrid nixtri xi ħaġa tiswa l-flus, u Alla jbierek tibgħatli. L-aħħar darba kienet ħelwa, bagħtitli hekk. Qaltli, qaltli rajtu l-Facebook tiegħi? Eh. Għedtilha le, qaltli, qaltli ara x'ġibt, qaltli, qaltli għax ġibt din il-post biex nara jekk jafux minn fejn tixtri din il-fwieħa.

bi mħabba kbira insomma. Mument ħelu. It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' eluq sninu. U dan Mark. Evita li ġrilek bħal Mark. Jekk trid torqod sew bil-lejl. Mattress Collection.

għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom.

U ehm, allora xi kultant inti jul bi di l-ikbar għadu tiegħek innifsek għaliex imbagħad inti ehm, tagħmel dil ħaġa, dil ħaġa, xi kultant nħosset niġġak li jaqisna ħafna blali. Ħafna pressure. U jitqalu, u ma xinti nkomplu eh, għaliex kif taf inti fit-television. Eh, jekk inti tagħmel programm u tagħmlu tajjeb, Is-serje ta' wara trid tagħmilha aħjar u ta' wara aħjar. U meta tkun karattru bħal tiegħi illi m'hemmx kantinur, jiġifieri jien ma' ħaddieħor inkun laxk u nkun forsi relaxed, miegħi nnifsi, no, bagħti, trid tasal hemm, trid tasal hemm anke jekk ma torqodx, trid tasal hemmhekk anke jekk inti jekk you have to take an easy decision, trid tasal. U din xi ħaġa illi ovvjament xi kultant It weighs on you. Twieżen fuq spalltek. U kont noħlomha ftit meta kont żgħir, l-aħħar li bdiet noħlomha, u it's not a nice thing, jiġifieri illi noħlom illi qed inġorr ġebla kbira ħafna hekk. U dil-ġebla qisha ttaffiġni u se ttaffiġni. U nispiċċa, u nispiċċa.
Toħlomha. Noħlomha u nqum anke billejl. Sejjer hekk, jiġifieri, u mbagħad ngħid all right, hija ħolma. Imma yes, xi kultant maybe I push myself too much imma there is no there is no going back, jiena nixtieq dejjem inkun aħjar milli jien, dejjem, this is one of my aims in life, dejjem nixtieq inkun aħjar milli jien illum. F'kollox! Mhux dejjem jirnexxili imma nipprova. U allura panic attack here and there jista' jiġi imma nipprova nirbħu u li nagħmel ta' ġifieri mmur waħdi f'kamra noqgħod kwiet, nieħu n-nifsijiet u ngħid ok. U ġieli ġifieri l-aħħar panic attack li tani u dila tad-daħq imma ngħidilek panic attack kbir tani dak il-ħin għax kien meta ħa nibdew Brillanti l-aħħar edizzjoni li għamilt ta' Brillanti u qegħdin fil-finali U l-finali kienet qiegħda hekk, illi kif jinfetħu l-bibien, jiena nagħmel u jidħlu n-nies, nagħmel announcement li ħa nibdew dalwaqt ħalli mbagħad nibdew bil-filming u x'naf jien. U tellgħuni, kont rid nagħmel entry vera għala għala Għala Joseph. Bond da.
U allura ġibna u refgħuni u tellgħuni fit-teatru fuq net fit-teatru. U dik il-mument li ħa jtellgħuni tfisser li ħa tinfetaħ is-siparju u tibda l-ewwel opening act tal-finalisti jissnu flimkien. U mbagħad ninżel jien u nkompli magħhom. U kif, ara qed mela kif ħa jtellgħuni ħa tinfetaħ il-purtiera. Kif tellgħuni u nfetħet il-purtiera, Nisma' lil Myra l-assistenta tiegħi tgħid, Żomm u naqa' żomm u naqa' għax għandna problema fil-comms! Għandna problema fil-comms! Għandna problema fil-comms. U jiena qiegħed. Hemm fuq. Hemm fuq. Sieq law u sieq lem. Nifsi maqtugħ tħares isfel tara sulari, sulari xi seba' jew tmien sulari. Eh. Diġà kont eċċitat għax il-finali eh, eh, kont eċċitat. U s-soltu jiena nagħmel trinka. Nibda għaddej nimxu law tista' timmaġna. U jiena qed hemm fuq Ma nistax niċċaqlaq għax jekk niċċaqlaq u ndur indaħħaq in-nies kollha bija għax ninżel dari lejhom. All right? Allura. Nitħaq imma dak il-ħin mhux tad-daq. Le, puntu, għaliex provajt li nżomm ma biċċa ħadida fuq net tat-teatru net. Imma kull ma tbejt nitlaqa, bdejt indur. Allura l-option li kelli kienet li nitlaqa. Indur, indur, indur dak it-two minutes sakemm nikkalma u nibqa' hekk u ninżel dritt. U dak il-ħin kif qalet għandna problema bil-comms. Mela diġa kelli xi five minutes sakemm tispiċċa l-opening act sakemm ninżel jiena. U għamilt xi ħames minuti oħra imwaħħal hemm ma nistgħux iniżżluni għax inkella jarawni n-nies tal-bliħ u spiċċajt kelli il hekk bdejt nara ħajti kollha quddiemi dak il-ħin. X'se nagħmel? Jekk ingara ż-żarbuna 'l isfel u jaraw żarbuna nieżla n-nies ma ndaħħaqx 'il kulħadd bija. Bdejt nitfa' ħaż-żarbuna. Ma għalfejn bdejt taħseb ħa nitfa' f'żarbuna? Għax bdejt nippanik, bad nippanik attak. Biex titlaq, biex biex. Tkun marbut sew dak il-ħin, marbut. Rrid nibda.
Sejjer, u bdejt ngħid ara jiena fejn qiegħed, ara jiena, issa jien ma stajtx bdejt normali. U qgħod ngħidlek qatt ma kont ferħan daqshekk meta missejt l-art tal-palk tat-Teatru Manwel li meta tarani, tarani wiċċi hekk ara. Imma kien panic attack, issa qed nitħaqa. Eh, Imma kien ikraħ.
La nista' niċċaqlaq. Bdejt litteralment nara ħajti quddiemi, bdejt ngħid ħa naqbad u ninżel niftaħ daqqa u nibqa' nieżel, bdejt tani panic attack kbir. Wow, u ħadd ma jaf. U ħadd ma jaf, u ma nista' ngħid lil ħadd u qiegħed hemm fuq u ħadd ma jista' jismagħni. U dak it-tifel lest jew mhux lest ma tkunx taf il-problema kemm damet, allura qiegħed hemm fuq, nistenna, ħadd ma jista' jagħmel ħafna storbju għaliex il-portiera nfetħet u hemm in-nies. Insomma, din one of the many ta' ġifieri stejjer Landin illi nidħol għalihom li meta nqajluk b'hekk ngħid Madonna kemm jien miġnun imma possibbli imma dak it-tip. Ma ħsibthomx. Ah.
Fil-ħajja vera vera vera biżi tiegħek, issib il-ħin ukoll biex Tagħmel il-missjoni inti, ssiefer. Eħe, dik hija, dik hija il-chiropractor, il-missjoni l-chiropractor tiegħi. Ta' da, ta', ta', ma' inti kollok il-chiropractor. Ejji, ejji, ta' darek, żgur, żgur. Dika tal-valuri tiegħi. Jiġifieri jiena bdejt nagħmilha, ili tmien snin issa nagħmilha. Għamiltha għax riduni nagħti l-wiċċ lill-Fondazzjoni U għall-maratona u jien għaliex jien. Faranisa dejjem ngħid trid tara biex temmen u jien naħseb li kienet kienet taf ommi kienet semmi l-Tumas għax dejjem inkun irrid nara. Jiena bniedem illi rrid nara kollox jien irrid nara. U meta qaluli hekk għedtlhom ma l-missjoni di vera għall-missjoni vera jkunu foqra vera hekk ma possibbli vera li qed tiġbru qed immorru għall-missjoni u rrid immur. U mort l-ewwel darba U ħallejt biċċa minn qalbi hemmhekk. Il-Kenja, u mbagħad is-sena ta' wara mort it-Tanżanija, u s-sena ta' wara mort il-Filippini, u ta' wara mort il-Brażil, San Pawlo. U kull darba li mmur dejjem inħoss Inħossni tajjeb. Inħossni, infatti, jekk tinduna, jekk min jafni jaf li nbdilt ftit, jiġifieri jekk tara l-karozza tiegħi, jiġifieri karozza ħataqgħa biċċiet għax ngħid imma għalfejn għandi nbiddilha jiena. Dak it-tifel, dik it-tifla li m'għandhiex x'tiekol. U qed ngħidha mhux bħala cliché, qed ngħidha bis-serjetà. Jiġifieri f'kollox sirt hekk. And inħoss vera meta mmur il-missjoni qisni qed induq biċċa mill-ġenna. Għax il-ferħ li tħoss, again qed ngħidha mhux bħala cliché qed ngħidha bl-akbar onestà Li. bħala Joseph qed inkellem lil Melanie qisek oħti. Li taf li qed tgħin. Ah m'għandikx idea! Meta tmur hemm u tara. Dal-aħħar issa meta mort meta mort il-Kenja, rġajt mort it-tieni darba l-Kenja, dħalt ġo dar ta' mara għandha sitt itfal, kissirtilha s-sodda. Qagħadt bilqiegħda fuqha u kissirtilha l-unika ħaġa li kellha s-sodda fil-kamra di, di l-għorfa li kellha. Issa, is-sodda biex nagħmluha ċara, injama. Injama, injama, kellha sitt itfal u qsamtilha, insomma mbagħad tajni oħra ġdida. Oh, ċerta. Imma dak il-ħin imblajt. Imma li laqatni li din kellha flixkun ta' soft drinks taf kif ikun. Isfel kellha daqshekk ilma. U dak l-ilma jrid iservi għall-familja kollha sakemm terġa' tagħmel ix-xita, sal-kien biex tagħmel ix-xita, sakemm tagħmel ix-xita u jerġa' jkollhom l-ilma. Inkella jridu jixorbu mill-ilma maħmuġ imniġġes, kannella u x'naf jien. U bdejt inħares lejn il-fixkun, bdejt ngħid, Daqshekk kien hemm, għandha sitt itfal din mara. Kif se tagħmel Ki. Dawn huma xeni, xeni hekk, jiġifieri il, ehm, ix-xeni li rajt jien darba minnhom ma ninsa qatt, ukoll il-Kenja l-ewwel darba. Konna salvajna tifel kellu, kien, kien, kien ommu ħallitu d-dar waħdu, kiser idejh, u sibnieh b'idejh miksura, Mona ħaddieh l-isptar, insomma, hu ġie f'idejh. U qabel ma nitlaq lura, ridt nerġa' nara lil dan it-tifel Jeremy. U morna fil-villaġġ fejn kienet u da Jeremy ma jinstab imkien. Fejnu, fejnu, fejnu, fejnu, fejnu. U somma fak, biex tagħmel, ups, excuse my French, u tħallna fil-karozza biex nsuqu u f'daqqa waħda nara dat tifel mill-mera ġej jiġri biex kien qiegħed ma nafx biex jgħidli baj uħriġt minn u mortu tgħidx kemm għandna qattul dat tifel u għajnejja ħarġu barra ta' skemm bkejt. Għax Issir tħobbhom. Issir tħobbhom. Pereżempju, issa xi ħaġa li laqtitni ħafna, il-Kenja. Kien kien hemm tifel fl-istitut illi jidher ċar illi huwa se jkun se jkun parti mill-familja tal-LGBTQ plus u Hemmhekk diffiċli u jidher ċar sewwa, jiġifieri u issa qed nieħu ħsieb jiena, jiġifieri talabni talabni eh, jixtieq jibda jistudja l-hairdressing u l-makeup u da, u allura għandu bżonn mobile biex ikun jista' da. U allura Dawn huma biċċi. Melini ma sax nispjegalek. Titħajjar ta' dotta.
Eh, tiftaħ li xkodba għaliex dika waħda mill-affarijiet illi bħalissa jina għandi kriżijiet ta' kuxjenza, għaw, mux ta' kuxjenza, kriżijiet eżistenzjali. Hmm. Jien iktar mill-li naddotta, nishtiq ikolli tifel jew tifla tiegħi. Mhm. Sissa għandi żewġ żewġ mostri sbieħ Inkredibbli nħobbhom daqs dawl għajnejja u nerġa' nagħmel l-appell biex jadottaw il-klieb, adottaw il-klieb, tixtrux klieb, adottaw il-klieb! Alright? Jien għandi żewġt itfal id-dar, Mimi u Miles, illi joħduli is-sodda kollha u norqod fuq is-sufan jien huma jorqdu fuq is-sodda u dawk huma t-tfal tiegħi bħalissa. Il-mimmi ta' għinejja, il-mimmi ta' għinejja. Qatt ma kelli klieb jien meta kont żgħir, qatt, jiġifieri issa l-esperjenza b'hom. New found love hu?
Eħe.
Però nixtieq li jkolli tarbija jien, nixtieq li jkolli tifel jew tifla tiegħi, li nara dak il-Joseph żgħir jew dik il, dik it-tifla żgħira li għandha naqra mill-imqarbezza tiegħi, għandha naqra forsi mill-qalb tajba, għandha naqra mill, mill, mill, mill-Joseph, hekk, fhimt? So dik hija waħda mill-affarijiet iktar milli naddotta. Jekk noqgħod naħseb biex naddotta, f'dawn il-pajjiżi ħafna drabi huwa diffiċli ħafna biex taddotta. Għaliex ovvjament minħabba raġunijiet li jista' jkun hemm abbużi kbar eh, fejn jibdew imbagħad jinbijaw it-tfal, u allura jkun diffiċli ħafna. Jekk torbot qalbek u tgħid il dat-tifel nixtieq inniżlu miegħi ġol-bagalja, il dat-tifel nixtieq Hekk ħa tmur il-missjoni u ħa tagħmel ħajtek infern. Inti tmur hemmhekk u tgħid lil dawn it-tfal jiena rrid ngħinhom. L-isbaħ mument ta' ħajti fil-missjoni kien meta konna għax aħna dejjem juruna a number of stories u nippruvaw ngħinu lilhom. U by coincidence nkunu għaddejjin u nara dan il-ġuvnott bilqiegħda barra sejjer hekk. Qisu m'għandu xejn x'jagħmel. U t-tifl u l-sister kienet qaltli, qaltli dan qaltli għadu kemm miet ħuh, Qalt li b'accident kien ġej mill-graduation, qaltlu meta jkollok xi ħadd li gradu inti jista' jgħin il-familja kollha. U dat-tifel kien se jmur l-università għax ħuh, le le, għax ħuh gradwa. Allura ħuh seta' jgħinu biex imur l-università għax inti trid tħallas biex tmur l-università. U ħuh kien sar enġinier u allura dat-tifel irid isir teacher u ma. Imma Ħuh miet u ma kellux flus biex imur. U jiena tlasit lejha nkellmuhom u morna, għax kien bla parents, bla omm u missieru kienet tirrabbih in-nanna, u morna d-dar tiegħu. U u iddeċidejt li nagħmel lejl norqod man-nanna u ma' dan it-tifel ġo din l-għorfa żgħira li kellhom. Ma ngħidlikx kemm rajt wirdien u kemm ħassejt torqod fuq il-ħamrija u kemm ħassejt sriep għaddejjin minn taħti, jew x'ma nafx x'kienu, imma insomma, dik kienet. Però l-għada filgħodu qomna u dina n-nanna bdiet tgħid bil-Kenjan u għedtilha x'inhi tgħid sister u qed tgħid qed tgħid ara ara kemm li ġew għandna dawn in-nies, kemm qishom familja tagħna li ma tqażżux joqogħdu magħna li Għalt li u għettajt li inti isek it-tifel il-neputi li miet. U kif ħan oħroċin? Et u sejjer miexi miexi ma' sister, et ok, jek mela, jek ħan oħroċ issa da' tifel ħajbqa dal-ġuvnot, ġuvnot, dal-ġuvnot se jibqa għawnek, jaqla forsi euro kull-jum, inadda fjew mur jiknes jew xaħġa, jek kisa, laħlaħ. Jek jien imma indur u najdlu jien ħan sponsorjak, u allura ħa nħallastlek l-università, dat-tifel il-ħajja tiegħu ħa tinbidel. U qed jinfiq qatt kelli. Dort u għedtlu, you know għedtlu, għedtlu God works in mysterious ways. Għedtlu from next week you are going to university. U da tif u din nanna. Tibki u da tifel molaw. Bid-dmuħ nizel minn ma jibki. U U insomma, took a drug story short, għetlu one thing għetlu, għetlu because we'll have problems. Għetlu you have to get a B plus, a B or a plus, għetlu otherwise, għetlu you have problems with me. U kien ġab B fil-fat. U laħaq teacher u jibaqat li ritratti, jibaqat li Jibgħat li u dik li kienet l-isbaħ moment fejet kienet ġitni xi għax tliet snin xi 3000 euro, 1000 euro kull da. Eh, imma dawk huma l-iktar 3000 euro investiti tajjeb li qatt mill fajti. Eh, għaliex da tifel issa jista' jgħix in-nanna jista' jgħix anke l-familja ġumma kollha extended families. U jibgħat li u jgħallem, jgħallem it-tfal, Mela kieku jien ma dortx dak il-ħin, mhux għax mhux qed ngħidha taf biex inkun, qed ngħidha biex nurik is-sabiħ tal-missjoni, fhimt? Li dawn ma jkollhom xejn ta' għada, jiġifieri xtrajnilhom niftakar xtrajnilu naqra tadam u naqra karrotti biex isajru. Uża tnejn u the rest żamm l-oħrajn, fhimtni? Jiġifieri. On a funny note, ma ninsa qatt kont rieqed fil-florfa tagħhom u titla' din il-papra, għax kellhom papra daqs dinja, b'denb ta' far minn ħalqha. Qed tiekol dal-maduffi ta' far u di qiegħda fuqi, telgħet hekk, inqum hekk u nara fuqi u deh, u bdejt ngħid ara, ibilgħha, ibilgħu, ibilgħu, ibilgħu għax jekk tiftaħ ħalqek u jaqa' fuqi, l-orfa ma tibqax teżisti. Anyways, dawk huma l-esperjenzi ta' dritt tal-missjoni u jkun hemm ħafna ta' ħafna oħrajn ġifieri li li they touch you and u li inti Ibiddluk bħala persuna. Li inti toħroġ u ma tistax ma tikkisirlikx qalbek u x'hekk għaliex dawn ikunu nies li m'għandhom xejn mel xejn jiġifieri xejn xejn tidħol ġo ġo isa' għorfa magħmula mill-istikek u x'se tiekol xejn Se tixrob xejn. Kif se tibqa' bil-ġuħ? Bl-għatx. So, this is, and these are realities illi mbagħad inti tiġi lura u tgħid, jiena ħa niekol kull rossa li jkolli fil-platt. Jiena jekk jaqbadni l-għatx u m'għandix, m'għandix, m'għandix fl-ixkun ħa niftaħ u nieħu tazza mill-vita x-xorta huwa tajjeb. Jiena jekk il-air condition mhux qed jaħdem ma jimpurtax niftaħ il-bieb u se, you know, u ssir a new person, basically. It grounds you.
Ah, bikkejtni. Emma, eh, whatever. Anyways. Le għax, u da Kelvin, eh, ħassajt ferħ kbir. Kieku b'dak 3000 xtrajt xtrajt xi ħaġa oħra bihom, żgur li ma kontx nkun 100 happy daqs kemm kont ferħan. U ferħan li l-ewwel sena narah jibgħatli r-riżultati kif mar ma marx u jekk kellu xi darba xi sign nibgħatlu fuq il-WhatsApp. Uj, di x'inhi hawn? Tifhem? U trid tixtrilhom kollox, trid tixtrilhom il-lapsijiet, trid tixtrilhom iż-żraben għax ma jkollhomx, ma jkollhomx, trid tħallsilhom il-boarding għax ma jistax imur joqgħod ġo dik l-orfa biex jistudja il-boarding, ġifieri titħallas anke lin-nanna tiegħu biex għax in-nanna sa. M'għandha l-ħadd minn min jgħixha. So, but all in all, it's such a beautiful experience illi tifel imqar bħali jkollu bżonn għax inkella żgur illi ma jkollux imqar maduma żgħira hemm fuq, ġifieri forsi forsi nixxabtu naqra. Jiena naħseb mhux maduma ħajkollok hemm fuq. Wieħed jipprova. mhux kulħadd jagħmel. Kemm ngħid. Eh.
Mhux kulħadd jagħmel dak li tagħmel inti, ġifieri ġew x'kultant naħseb li għandek tieqaf naqra tuħu nifs il-ġewwa. Eh. Tħares lejn il-mera ta' eh. hu nifs kbir il-ġewwa. Għati petpita waħda fuq darek. Tell yourself well done. Thank you man, napprezza.
U mhux well done u tliet minuti wara irrid inkun aħjar. Eħe vera, dik vera.
Well done u ieqaf naqra ta, almenu naqra, imma ieqaf hemm għax tagħmel ħafna tajjeb. You're a very good guy, għandek qalbek tad-deheb. U vera forsi n-nies t'hemm barra ma jarawx Forsi min jara dak li jkun viċin tiegħek. U jiena nispera li b'dal podcast in-nies isiru jafu naf li jafuk ta' ħafna ma' ċertu elementi. Hemm ħafna elementi naf li ħadd ma jafhom imma jiena nixtieq anki lilek li inti tivvalida int kemm inti persuna ġenwina, kemm inti persuna brava, kemm inti persuna tajba.
I will, niprofa, niprofa lej il-mera. Enough, you are. Isma le pero xuri.
Enough. Lej il-mera nħobb inħares ħafna. Ħafna, ma ma jimporta.
Ħafna mirjad dar, ma li nejdek li għattinti li ma tanċna mela. You are enough. Għaxina di nkella ħat kompli Eħe, eħe. Sal-aħħar ta' ħajtek dejjem trid tagħmel iktar, iktar, iktar u jiena dira I am enough, għajda.
I am enough.
Bravo. Thank you.
Isma, dal-waqt jibda brillanti ħana laqbi. Oh, brillanti se jibda ftit jim oħra. Għala, għalef, għalef, għalef, għalef. Fit-12 fit-12 ta', ta, ta frar. Proġett tal-qalbek ħafna.
Ħafna again xi ħaġa li jiena dejjem xtaqt ħajti, ġifieri jiena meta kont fi żmieni qatt ma kelli l-opportunità li jkolli xi tip ta' financial support biex immur nistudja barra, ġifieri jien konvinti kieku kont qed ngħix bħal da żmien u kien hemm brillanti, illum mhux qed hawn, illum qiegħed jew x'imkien indoqma xi orkestra. U allura dejjem ridt illi nagħtuna opportunità eh, Imma ta' veru, fint, dis-sena għandna singers, għandna għandna inkredibbli, fint dejjem ngħid, imnalla. Talentu, kemm hawn talent. Imnalla twilidna 50 senilu, u x'ver, x'inti 50 għandek le? Dalwa.
Dis-sena. Dis-sena. Jiena vera. Eh, mela. Ħadra 50. Eh, mela. Ah, jaħsbek għandek xi fortitu jien. Tara. Vera, biss vera, ħadra 50. Iva.
Anyway, le, ok, dika aside. Le, u nibda ngħid, imnalla twilit jien 50 senilu. Għaliex il-livell ta' dawn ta' daw il-żazax tagħna u tfal u żazax eh, huwa astronomiku. Vera.
I am so proud. Vera. Ekketilon l-axar. Vera gburi illi għanna l-brillanti li għet jikon din opportunitajiet. Mux għax għet ikun suċċess, għax għet nirnexxu, għax għet jitkelmu nisfuqu. Imma li intom vera jixraqilkom iżda taħt l-lum, vera jixraqilom li ma, jien ikolli daw il-ġeġiz internazjonali, issa għanna

Eh. Għaliex hija xi ħaġa li fil-ġergu tal-teatru illi minn il-performer he gave him his soul. U allura jti his soul ta' zarbun allura. Kemm iż-żarbun?
Ma nafx kemm il-bada jettu ma tina biex nċetet tismet lu tista' ma toqgħodx tkompli xgarek ta' għalli ma lejna kont naf wara, għalli ħajkun għadda sek tajbin, għalli kieku ma unx noqgħod nitkellem ħangar għazzarba. Ma joking apart, ħajkun ħatkun sensila meraviljuża wkoll, ġifieri b'ħafna u ħafna talent, ħafna emozzjonijiet. Ħafna emozzjonijiet, ħafna sorpriżi wkoll mel għandha hemm tfal u żgħażagħ illi ibelħuk. Eh, ġifiri, eh, u membri tal-ġurija illi huma mhux biss bravi u professjonisti fil-kamp tagħhom huma wkoll umani. Taf x'joġobni imma fuqek kien eh. li anki programm bħal dan fuq wara hekk tal-programm hemm dik li trid tgħin. Eħe, ħa ngħidlek.
U jiena taf x'ngħidilhom il-ġudges. Tagħti opportunità.
Taf ngħidilhom jiena ma nindaħlilkomx. Jiena qatt ma nindaħal fuq ġudizzju tagħkom, però ħaġa waħda nindaħal dejjem. Ara ma nismax ikun x'ikun il-livell ta' min qiegħed quddiemkom, xi ħadd illi b'xi mod juża xi kliem dispreġġattiv li jkisser jew b'xi mod ixellef il-persuna għandek quddiemek. Dawn huma t-tfal, dawn huma żgħażagħ illi qegħdin quddiemkom biex jurukom it-talent. Agħtuhom kritika kostruttiva, għidulhom, iva, għamilt hekk, hekk, hekk, imma ftakru dejjem li quddiemkom għandkom persuna. Persuna illi ħadmet biex ġiet hawn, preparat biex ġiet hawnhekk għall-Brillanti u allura let's respect the person. Ejja ngħolluha.
Għaliex at the end of the day, at the end of the day, li inti tirrispetta, u din naħseb l-iktar ħaġa sabiħa li bniedem jekk tgħidlu ma Kif għandek tgħix ħajja sabiħa, ħajja tajba? Sempliċiment tirrispetta l-għeżeż ħaġa li għandu l-bniedem, f'kull qasam, u dik hija d-dinjità. Id-dinjità għal persuna illi forsi mhux daqshekk qed jipperformja tajjeb imma inti xorta tgħinu u ma tkissrux. id-dinjità ta' persuna li m'għandux x'jiekol fil-missjoni, illi inti tgħinu, u tgħinu, mhux biss tgħinu, ttiħħ il-qasba wkoll. Il-qasba. U mhux biss ttiħħ il-, imma toqgħod bilqiegħda ħdejh. U tisimgħu. Tgħannqu, biex inti turih. Eh, jiena nagħmilha ħafna drabi u xi kultant ninkwieta. Ngħid ħa nibla' xi ħaġa. Jiġifieri, għaliex dawn ikunu, ikun hemm ħafna. Mhux hekk. Imma noqgħod bilqiegħda u ngħannaqhom. u ma niddejjaqx ngħannaqhom hekk u noqgħod bilqiegħda ħdejhom u nidħol fid-dar tagħhom, biex nuri illi jiena bħalek, jiena m'iniex hawn u inti hemm, id-dinjità, f'każijiet il-annimali jekk, jiġifieri, id-dinjità għall-annimal li ma tistax, ma tistax tweġġa', kreatura indifiża li inti għandek dawn huma kollha souls u jekk aħna fil-ħajja tagħna jiġifieri jiena m'għandi ħafna difetti ta' jiġifieri għandi difett imma jekk aħna jirnexxielna nirrispettaw f'kull ħaġa li nagħmlu d-dinjità ta' min qiegħed madwarna jew ma' min qegħdin nittrattaw nemmen illi tkun għamilt il-ħajja kif suppost. Joe, għadda l-ħin, u mhux talli mhux talli għadda l-ħin, talli għadda għadda għadda għadda għawek kulħadd sinjali. Eh, kemm hawn min huwa. Ħodur, għax qed jarawna nieħdu pjaċir. Qed tifettar, ara, tarom. Tiju pjaċir.
Aħna nistgħu nkomplu ma naf li nkella, seqtaw li rasi allura.
Joe, hi, xi ngħidlek Joseph, grazzi ħafna ħafna ħafna talli ġejt. B'xejn, il-pjaċir huwa tiegħi.
U li li qsamt ħafna magħna. Ħadt pjaċir jiena jiena lilek Mel taf li nirrispettak kemm bħala ħabiba anke bħala kollega fit-televiżjoni u u mhux għax f'wiċċek il-fatt li Irnexxielek tkompli miegħi li ngħid daqs ma nafx kemm, imma that we flowed brilliantly, no pun intended. Nemmen li dik huwa sinjal ta' persuna bis-sens u kapaċi. Thank you.
U sabiħa wkoll. Eh, għanna xi rigali. Eh, mela, għalik għanna trattament grazzi lil Majoka, ħalli.
Tuħu nifsu tikkalma.
Breathe in, breathe out. Mela, għandek fwiħa grazzi lil Taxbix Perfumery, The Icon by Banderas. Allora, għanna ħiġbir rigali għaw. U għawek għandek diffuser, grazzi li l-valletta glas un bat intuk il-qasab li ħorġu minn għaw, insomma, għalli tfuħ naqra. Għaw, najs, ħafna l-affaritek kekna, artistiċi jek. U l-kuluri, jinaħu ħafna l-kuluri, għax ħajja titkun mimlija. Kulurita. Kuluri, memx black and white. Imma life made of colors. Thank you, thank you, Joseph. Thank you ħafna. Grazzi Mel, grazzi ħafna vera ħadd piċir. Qabel ma qabel.
Vera nu pjaċir li ħadd pjaċir. Bella, mela, qabel ma nala nixtieq nirringrazzja lill sponsors personali tiegħi lil Hair by Ellison, eh, lil Gabivella għal makeup, il-Morgan għal ħwejjeġ u Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Footcare and Wellness Centre, Dacia Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Kimbo, distributed by Fasens Beverage Imports Company, Pizza Hut. Valletta Glass. Majorca Spas.